Niltaqgħu ma' l-iżgħar kandidata tmexxija tal-Partit Laburista. Ma' Joseph Muscat, xarabank iltaqa' sena ilu, fl-uffiċċju tiegħu fi Brussell. Hemmhekk inqalilna li l-mara tiegħu Michelle kienet qila. Michelle, il-mara tiegħi hija tqila. Illum, sena wara, morna Joseph Burmarrat. Michelle, il-mara ta' Joseph, Tiftħilna b'tarbija f'idejh. Joseph qed jistennina ġewwa. Insibuh qed jitma tarbija oħra. Kellhom tewmin. Żewġ li bniet li llum għandhom sitt xhur. Illum il-ħajja ta' Joseph u Michelle iddur ma' dawn it-tewmin. Ej, wara, tawk, ma ħanejċen kontrik, toċ. L-iżvel jarin li qajjem lil Joseph filgħodu dejjem tkun l-ewwel bikja. Is-sinjorina kif qed tisma' hija alarm clock tajjeb ħafna. Ehm, u allura nibda nqum kif nismaħħa tagħmel imma tqumx ma tqumx tikbi ma tqumx tikbi mal-ewwel tqum tibda jisa tisol u hekk issa drajni jew kombinazzjoni dejjem solejt tqum l-ewwel. Ehm, tibda tisol kif nisma' l-ewwel sola tkun jisa Sitta u nofs is-seba' neqsin kwart. Naqbad. Tela tix-xemx ngħidlu, ninżlu għall-ewwel. Iżda x-xogħol ta' Joseph fi Brussell iżommu ħafna ħin u ġranet il-bot mill-familja. Bħalissa t-naraw iktar, għax jisu tikun iktar ġurnat ekstra, forsi jagħmel tlettijiem jew erba' hawnhekk u jagħmel tnejn jew tlieta barra. Imma qabel kien jagħmel eżempju jew mill-Ħadd sal-Ħamis jew mit-Tnejn sal-Ħamis jew il-Ġimgħa, ġifieri jekk ma kontx nitla' jien, tqisek il-ġimgħa kollha waħdi. Fil-weekend, Joseph jipprova jirkupra żmien mitluf u mat-tfal jagħmel kollox hu. Fil-weekend f'idejh bad time tat-tfal u jaħsilhom, ilibbishom, ibiddilhom il-ħrieqi. Dik naħseb aħjar minni kien għax jiena l-ewwel dik kienet iddejjaqni. U jipprova jagħti daqqatit fil-kċina wkoll. Ħanajdlek ara, fix-xogħol tad-dar, l-iktar l-iktar li nsibu forsi sajjar xi ħaġa meta jkun hawn xi pjaċir. Naħseb l-aġil l-iktar ħaġa sempliċi li wieħed jista' jimmaġa nista' nsajjar. Naqra laħam xi kultant, xi stir fries. Eh, nieħu pjaċir. Minkejja li tija xi daqqatit kultant, Michelle tgħidilna li iktar iħabba ta' Joseph mill-itfal. Kien iktar diffiċli tħossib żewġ titrabi jew il-Joseph. Naħseb Joseph. Iktar Joseph naħseb impenjani. Bejn kafe u ieħor jaqa' l-kliem fuq il-politika. Joseph jgħidilna li hu mhux ġej minn familja mdaħla fil-politika. M'għandi l-ebda rabta mal-politiku, x'il-familja tiegħi m'għandha l-ebda rabta mal-politika, ma naħseb li tkun b'xi mod jew ieħor xi ħaġa minn xi ġerarkija hekk dak it-tip ta' affarijiet. Jgħidilna li fil-familja tiegħu Hemm opinjonijiet politiċi differenti. Jien ġej minn familja mħallta politikament. In-naħa tal-papa tiegħi, in-nanna speċjalment, attivista kbira tal-Partit Laburista. Jiġifieri minn dejjem, mintof, mintof, mintof dak it-tip. U n-naħa tal-mami, in-naħa tal-mami huma familja nazzjonalista u Il-kuġin tal-mami tiegħi ċensu Galja, l-eks ministru. Jiftakar diskussjonijiet sħaħ mal-mejda tal-ikel meta kien żgħir. Niftakar meta kont forsi naqriżar kienu jiddiskutu l-politika madwar il-mejda tal-ikel, kont nara żewġ naħat tal-munita eh, u żewġ naħat tal-argumenti. U naħseb dik sawritni li nipprova nifhem u nipprova wieħed jasal għal kompromess u għal pożizzjoni komuni fuq ħafna affarijiet. Meta Joseph qal lil missieru li kien ħireġ għal mexxej, Missieru ħa qatgħu. Missieri qalli qalli ħaġġibni ma narax qaltli qalli jekk titla' ħaġġibna ma narax gazzett oħra f'ħajti qalli għax min jaf xa jagħmlulek. Michelle u Joseph jiddiskutu fuq l-ewwel żmien flimkien. Kien jipprova jagħmilha tal-gentleman hekk. U dejjem irid taħallasu. U dejjem irid taħallasu. Allura jiena drajt noħroġ laqas neħu flus miegħi. Ma' Joseph immorru fl-uffiċċju tiegħu f'Raħal Ġdid. Bħalissa hawnhekk ix-xogħol irdoppja. Iridu jlaħqu mal-affarijiet tal-Parlament Ewropew u mal-kampanja elettorali ta' Joseph. Aħna rdu nibqgħu għaddejjin bil-ħidma eh, tal-Parlament Ewropew. Eh, u fl-istess ħin u qed jirranja l-kampejn għal-leadership ta' partit. Allura bil-forsi dikunaw eh, dak id-daqxej stress, dak id-daqxej long hours, Il-pressjoni tax-xogħol hawnhekk tinħass sewwa. David jiddeskrivilna kif jirrabja Joseph. Jgħid li għandu jgħid, ma mbagħad nkun naf ħames minuti wara jiġi u jgħid li inti kollox sew. Ma jaħmarek, ma jaħmarek. X'inhu? U naqa' ġinġer u jgħidulu ġinġer. Joseph jgħidilna li f'dan l-uffiċċju jidħlu iktar minn mit email kuljum u li t-telefon ma jieqafx idoqq. Dan inkwieta meta jgħidu meta jekk xi darba jgħidu li isma' l arċivejna email waħda la ċempel ħadd u ma ġie ħadd ngħid mela jew il-problemi kollha tal-pajjiż solvuti f'dak il-każ tajjeb jew inkella naħseb jaħsbu li m'aħniex effettivi. Kemm ilha li bdiet il-kampanja, Joseph qed ikun iktar hawn Malta. Jekk ikun qed jaħdem hawn Malta, ovvjament, fil-ħajorqod magħna, filgħodu ħajqum magħna. Joseph jgħidilna illi f'Malta qed isibu ħafna aħjar. Is-sabiħ il-kbir ta' hawnhekk li nista' nqum kull filgħodu nara eh, l-itfal għax bissima tagħhom filgħodu. Timlik bil-kuraġġ għal matul il-ġurnata. Fil-waqt li Brussell iktar nista' nara t-bissima ta'